Aryma oglum. Bir seň bilen gürleşäýjek bolýar. Ne owadan ýan gaýtmakam bir topar seňle çaga wagtyň suratlaryny getirdim ine. Häzir görkezeýin. Ine oglum. Gaýtmakam köne suratlara gaýtdym. Ne seret oglum. Ine şu sen oglum. Ine şu sen. Seredine eliňem şeýdip durdyň. Rowadan dogun gurjadyň oglum sen. Ay kaky her gezek getirýäňiz şu köne suratlaryňy. Wagtym ýok meň. Näçe iş boýun aldym. Owalarda köpüň çyzgylaryny boýun aldym kaka. Ine başyny başlap bile bak näçe list zaýaladym. Senem getirip şu köne suratlaryňy tykyşdyrýaňy. O kaka ýüregim gysýa diýdim. Obadan alyp gaýtdym. Indi bir garra adam bir telewizor görüp bir kofejik içip tek öýde oturmaly maý salkyn ýerde. Ha? Açmy ýaka? Sargaýyn bada. Iýjekmi? Onda päsgel bermede. Ýör çaý demläýin bir çaýjagaş bilen telewizor görüp bir garra adamdan bir telewizor görüp dynç almaly maý.

Garrys nirä gitdik ana indi. Garrys dur. Alo. Ho ho. Goňşy gowmy? Dur ýekeje muddat çykaýna sesiň eşdilenok. Aha goňşy aýdybereni.

Wiý, ýogsa-da, ine şunam kakyň elinden aldyk.
Oglum, bu günler işiňem-ä köpdür. Wagtyňam aldym-da men. Arada lukmana göründüm men. Ola men wagtymyň az galanyny aýtdy. Oglum, men sen ýanyňa seni soň gezek bagryma basmak üçin barypdym oglum. Sen oglum, ulul köprülük gurman başaransyň oglum. Ýöne men bilen öz araňda mähir köprüsini Gurbana wagt tapmadyň a oglum. Wagt tapmadyň. Men seni çyn ýüregim bilen bagyşlaýandyryn oglum. Bagyşlaýandyr.
Gijewem çekmäne ak maýa gerek ey. Ey.
Tiyara ha mana yağam getirdim ha. Abi malades kim ola sen? Ene şun ola. Uh ata kulluğunu kurak ben berekella salam atana. Ey sen başa da şu törekler de ol hayırman. Ata men ata yar. Aa oglum. Olam näminde? Aşgabatda ýerde ýatman ata. Meni ýorgan düşeklerim bolar men. Eý, sähra çagasy, Aşgabada aç keneklere barýaňa sen. Ilitka daýy bar otyň, hemme adam bar oň özünde. Sen ow, bar arkaýyn. Men oň gullukda kömek etdim men oňa. Uwelende gidende blýaham berip durdum-da, kömek etdim men gul. Bergisi bar oň maňa entek. Hany, pata beriň. Düş senem, gel. Tagamam alyp gaýt. Bäri-bärde Aşgabat ýok, ýoluň ak bolsun, janyň sag bolsun. Hawa, aç kenegede aýt bergisi bardyr, oňat seretsin saňa. Hany, sag mama. E, neme, gullukdaşyň ogly. Hı. E, Gezelençdir de Aşgabada gelmäge gelendiň de. Ya iş bilen geldiňmi? Näme bilen geldin? Aşyk, neme aşyk pet. Peltek näme? E, Aşyry kenek. Kenek Aşyk aşyk kene men o Aşgabada okuwa dokumentden terjime etdim aýdym. Daşary ýurda baratyn ama. Ha.
Ondan näçe näçe günlük näçe günlük gelin bir basym düzülýär mi zatlar 3-4 gün ýa bir gün ýa iki gün şony näçe gün Nasıl kene ha? ha Näme bu?
Atamyň kömek eden ýadyňyzda ýokmy? Gullukda gül ýaka berip durar size. ha o o o ýadymda ýadymda ýadymda ýan ýok ýan ýok näçe gün bolsaň bolýar Ah şeker meniň

Ol Asyr Kenekem Norman adam däl, Asyr bilmeli kan. Aý oňa syn ogluň gaýdyp. Ne Mekgam terjime merkezi Hojamada bar ekena. Tolkunly kenar diýerler oňa. Özlerem Nomradyn. Iki müň on bäşinji ýylyň maý aýynyň birinden bärem halka hyzmat edip gelýän eken. Işgärlerem ýörite şol ugurdan okap gutaran adamlar eken. Ýalňyş çykmaýar diýýär. Ine Toýjanyň ogly Terjimäň ter döwran atly kärhana bilen terjim dokumentleri akypdyr yzyna goýupdyrlar. Ýalňyş edipdirler. Tolkunly kenara barjak diýende olam. Senem gel soňa bararys. Boldy ata. Bu aýdyk aýdynyna bir içi ýansyna şu Artur kenekiň kenegiň. Howul belasy başymyzdan.
Has kenega gadyrylmaz ekeniňiz. Size Allajan kömek günüňiz düşmesin aýman.

Undup bilemok.
Indi geç git bu ýerden. Men senden beýle zada garaşamokdym. Näme hal almaly Karaý? Senem maňa dogry düşün. Meni öýdäkiler başga birine berjek bolýarlar.
Seni başga birine berjek bolanoklar. Seni haly satan ýalak edip satyp otyrlar öýüňizdäkiler.
Gulaýym ipek halyny alaýynmy ýa dekor halyny? Ipek halylary alyp gidäýiň. Maşyn nirä çagyraýyn? Obznoý Şirnaý zdanýa gelmeli. Bolýa, senem alaçsyz ekeniň. Iň bolmanda meň goňşym Nataşaňkaly söýgiň bir çyn bolsady. Nataşaň söýgüsi nähili çyn bolýarmyşyn? Şu wagta çenli dört gezek äre bardy. Intägem Başdaky söýgülisi bilen gürleşip ýör.
Wow, Erkoşum. He? Şu taýsyny seň işleýän ýeriň. Hawa.
Uý, şu täze gelen penjek diýeniň süýnýän suw geçirmeýän penjek diýeniň şu. Hawa, hawa şu.
Ay, betlaý bu wip goje. Oho. Eşitýäňmi dat bir Goja zenan maşgala gerekdilaý satyjy. Bolsa bir habar edäýdä. Ezizim, başlyň näme diýäraý? Şutak bir satyjy bir gyz gelin aljak bolýa işgär. Olam sen bilen bilelikde şu ýerde işlemelimi? Hawa, hawa.
Sen gel bärik. Geç-da. Nätseňem, eýtseňem, beýtseňem başlygyňa nirde bir ýok, gylyksyz, balyksyz, bedroý, sypatsyz birini aldyrýaň, düşündiňmi? Ýogsam bilýäň-ä, ezizim, men seni şeýle bir gabanýan-a. Başlyk!
How!
Tutak satyjy, meň aýalym alaý işe. Ýaňy awtokombinatda bir gyz gördüm-ä, Row. Gül aýdaro sigurasyno. Turaw!
Eý, näme ýalňyş-ýalňyş rusça gürlän bolýaň? Men saňa haçan aýtdym öýdäki alyp gaýdan zadyň çalşyp gel diýip? Bardym-ow, çalşyp bermediler. Newozmojno!
Gel bärik. Dogan siz näme abo çalşyp bereňizokmy? Çalşyp berýär. Ol Goý sesiňi.
Çalşyp berýän bolsaňyz näme üçin maňa çalşyp bermändirsiňiz? Bedewdäki Halka Aboý magazynymyz birinjiden hemme magazynlardan amatly hem-de arzan.
Ýok. Goý jan. Ikinjiden hem biziň aýratyn tarapymyz siziň öýüňizdäki diwara gelmeýän aboýyňyz ýetmän galsa biz bölejik kesibem berýäs. Ýok. Goý jan sesiňi.
Üçünjiden Siziň ulanmadyk aboýyňyz bar bolsa, olam açylmadyk bolsa biz ony yzyna dalýas. Çalşyp berýän ekenler-ä. Sen näme ediýdiň, Hanbal aýt? At men edellidym. At men, men, ad men. Hanbal.
Näme? Gyz geldi. Gyz gelen bolsa bu täze gelen ýükleri düşür derrewjik. Gyz gelen bolsa men baraýyn kakraz öýlenjegem bolup ýördüm. Geç geç geç. Salam gözel gyz. Salam, abaý görjek. Görürin her çetden.
Babaýlaň owadanlygyny şeýle bir söýdüm-de.
Menem sizi söýdüm. Türküň aboýlary. Ylalaşyp çyk bererin. Rugsat berseňiz men sizi aljak-da. Başyk gelmän görä.
Size kömek gerekmi? Siz bäriniň eýesimi? Ýok, ýönekeý bir işgär. Açganam.
Karaýska aboýlaram kesip berýärmikaňyz? Siz bedew halky Aboý magazynyna gelip oňarypsyňyz. Biziň halky Aboý magazynymyzda hemme amatlyklar bar. Gerek bolsa size bölejik kesibem berýäs, öýüňize eltibem berýäs. Ýene bir hakykat, men sizi söýdüm. Waý, ýürege düşdüň, näçe söýdüň meni?
Sebäbi sen owadan. Puluň köpmi seň?
Pul baýlyk hökmanmy durmuşda? Owadanlyk hökmanmy onda? Aý, hawa, betpysan birini almaryn-a. Pulsuz birine baraýmaryn-a menem. Sen gel häzir Nurana kafe, seň bilen men başgaça gürleşjek. Bizar boldum seň ejeňden. Hoş geldiňiz biziň Mardaky Nurana kafemize. Gaçsana bir şu gaýyn diýen zady kim oýlapyk ýaka bizar boldum. Şulaň biriniň aýallary ne bolsun.
Senem agzyňa suw alany ýalak bolup hiç zat diýip bilmän ýörsüň. Görýäňä ejeň bolup ýörşüni. Men saňa başdan aýtdym, aýra çykaly. Hemmede gaýyn meselesi. Gaýyn, gaýyn, gaýyn.
Indi bir zat diýdä özüň. Hiç zat diýeňogam.
Dogan, näme dawaňyz bar siziň? Nurana kafeýa gelip, iliň iýmeýän etli gowajyny iýip otyrkaňyz, näme çözülişi bilmeýän zadyňyz bar? Nurana kafeýa gelip-de, Nurlyja, mähirlije gülüp oturmsana! Näme meseläňiz bar? Ine şuň ejesi, meň gaýnym. Günde meň çagalamy ýanyna alyp ýatjakmyşyn. Agtykly ýatasy gelýärmişin. Menem eje. Menem öz çagalamyň ýanynda ýatyrasym gelýä. Waý dogan, siziň bar meseläňiz şomy, hä? Gaýneneňiz çagalaňyz bilen ýatsa ýatybersin. A sizem gaýneneňiziň ogly bilen ýatýaňyz-a. Eşek eşekden galdy gulagynam kes guýrugynam kes diýipdirler. Seň-ä gulagyňy kesäýin meniň guýrugyňa ýok. Eşşem seň goňşyň meň bajam bolýar. Bir gün bizden aboý alyp gitdi. Öýüni remont etdi. Ine gül ýaly täze gelen koreýski aboýlarymyz bar. Eý şeýle bir öýüň bezeýär seret göräýdä ynanmaýaň-ow. Jaýyňyzyň reňki bilen swetdeş özem. Bahasam arzan-ow muňa. Rulony üç ýüz kyrk manat. Eý goňşym bilen jaýyň razmeram-a gabat gelýär-a. Goňşym näçe rulon alyp gitdaý? Ýigrimi rulon.
Bolýa 20 rulony maňada berenmi? Ýok. Goňşym anyk 20 rulon alyp dämi? Owo owo arkaň ol.
Ha daşaýan galanlaryndan. E maşennik. Sen o arada sen bajaň men goňşym. 20 rulon alyp diýdiň ha. Owa diýdim.
Indi jaýymyzam meňzeş. On- On sansy lişni walla. Owa bajamkyda-da galdy. A näme üçin aýtmadyň? A sen näçe urlany al diýip soradyň-a. Ýetdim, ýetmedim diýip soraňok-a.
Meň göwnüme ýaraýan bam käne.
Türeski nätýä? Näme?
Türeska boý. Hany göreýin hany. E, geliň, geliň, geliň. Umuman biziň bedew halky aboýymyza gelip oňarypsyňyz. Biziň şertlerimizi bilýänsiňiz-ä? Ha, wo, wo, kesibem berýäňiz, açylmasa yzyna dalýaňyz.

Saýlap gaýtdym näçe bolýa näçe manat bermeli. Iki posa. Hä häzir bolýa hasaplaşýan.
Garaşýan.
Kim bilen hasaplaşmalaý?
Janyň saglyk agam.
He Şuny telâsga abode näçe sany satdyň. Bäş sa.
Saňa nämoý? Wiý bilesim gelýä söýýänä seni. Bäş sany urlan satdym. Boldy boldy dogan arkaýyn gelýär bedik. Kim bilen gürleşýäňiz. Saňa nämoý? Waý gabanýana diýdim seni. Kletler bilen gürleşýän.

Wiý, janym näme boldy saňa? Naçe sen maňa o dünýede-de gün berjek geldi. no, no, no, no.
Ýigrimi bäşinji maý. Oglanlar waý-da waý. Näme üçin beý diýdiň aýalam? Sebäbi olar gulluga gitmeli. Äý degişýänow biziň oglanlarymyz güýje baý. Umuman ýigrimi bäşinji maý adam ömründäki iň uly iki gutaryşyň biri. Ikinjisem mamam. Be, hawa, koneşna. Birinjisi adam okuw gutaranda. Ikinjisi haçan bolýar aýaň? Aý ol her kimde her hili bolýar. Aý sen nirden gelýäň ow. Doglan günüme beren kümüş braslediňi Sumar bazardaky Serda zergäre satyp gelýäň kaka. Näme üçin satdyň eý ony? A oky gutardy ma essem pessemlem ma. Ine bu uje ikinjinem gutaryp gelýär. Gutaransoňam gutaryp bilýär diýilýänlerden şu. Bar öýe gir.
Agam, şu taýdan üç dört san mal geçikdimay? Hemi özüňkilerden yza galdyňmy? Äý, gelin.
Äre barybam ýüzüm gülmedi-dä meň. Diýýäňmi-de diýen oba. Men seň nämäň? Jennetim?
Çyndanam.
Owo. Onda näme ejeň ýanyna men aýak asy etýän. Way sen oň üçin öýkelap gaty görüp oturma. Aýdypdyrlar-a. Jennet eneleriň aýagynyň astyndadyr diýip. Sen meň jennetim.
Agam yaran yok dediler oğlaşan yok mu? Derman daran tasir eden yok mu ağam? Geljek goýun gynanmaň hemme zat gowy bolar. Nädip gowy bolsun Ronaldo tulla. Sen näme möleriýä? Indi ol dünýä çempionatyna gatnaşmaz.
How agam. A iller o irdenli ylgasa sen günortanyň ot usuny ylgap ýöňmi? Ay Allah'ım oğa men o. Ýaraman doktora gitdim. Doktor maňa sen uzak ýaşajak bolsaň diýdi. Hemme gaýgy aladalaryňy, dertlerini taşlady. Diňe öň ylga diýdi. Hey!
Näme men taşak kitip barýan? Saňa diýen. Ana ana biz tiktokerler tapdyk häzir. Biz olara sorag bereli. Salam, başlan size sorag bersem bolýamy? Ha, beraý.
Siz heýde bir ömrüňizde aýalyňyza ikilik edip gördüňizmi? Näme diýýäň o? Siz heýde bir ömrüňizde aýalyňyza ikilik edip gördüňizmi diýýän. Men bara hiç haçanam öýdäki mährem aýalymyň ütüklän köýnegini Başga aýaly ýygyrdy etdirmeýäň. Ana, gaty gowy gürlediň, bet gürlediň. Tüweleme.
Köýnük, dün mysal getirdi gördüňmi? Hawa, siz aýalyňyza ikilik edip gördüňizmi? Men diňe futbolka geýýän.

Bugün final, final nesip bolsa Argentina, İspanya şe, Messi, Messi, Messi. Futbol janyň altyn sen. Futbol lak geçen. Ölersiň sen futbol görmeseň. Bilýäňmi?
Şu men futbol bolup dünýäni ýatdan çykarýan da Merjen. Men Merjen näl? Gülaýym! Gülaýym! Ýeke jymmyn! Men seni söýýän! Otuz iki günläp seň yzyňa düşüp ýörün, Gülaýym, bilýäňmi? Men seň üçin yssa, sowuga döz gelmäne-de kaýyl. Ýöne sen maňa bolýa diýseň bolýa, Gülaýym! Bolýa, men seň söýgiňi synap görjek. Günüň aşagynda bäş sagatlap dur. Eger meni söýýän bolsaň.
Bolýa. Bolýa.
Dogan. Hallary aldym. Ýazmaly hallary. Öýe baryp ýatyp bererler oglanlar. Hawa, hawa ýatyp bererler. Bolýar.
Eýran hallar.
Bolýar. Şu saga da geçse.

Kim bile gürleşmesede men bilenä gürleşer.
Şonda näme üçin etdiňiz ýarym sagat galanda? Eger söýmeýän bolsaňyz-a dört ýarym sagat garaşmazdyňyz. Eje nämä gygyrýaň maňa? Men aýtdym-a size, hiç kim tananok. Muň kellesinde gün geçen. Eje.